zeitluk in nan lung a fim khawh lo hitihin maw hika ram hika ram chungah ralzam kan umnak ram chung hitin maw kan um peng ko lai nan ning tal a zak maw an hringtu na nu le na pa nan ruat na maw honi dah an hrin na khoi ka khua da nan si Cu in kum thongni le kum khat ah refugee van i ong i atu ah America ah Malaysia in a kalmi lawng thong sawm ruk nan si cang. Europe ah thong thum thong li nan um. Australia thong hra nan um. Hi Malaysia ram nih zeitluk in dah a kan ṭhat hnem, zeitluk in dah hi ram in hin kan chuah ve. atu an pawngkam ah hi kan zoh hna ulaw hi security an hlan mi anmah Malay an si anmah hmai zoh cio bak ni nihin ni tiang kan nunmi te pawl hi nan nan nunning re-examine kan tuah hau hlan lio ah hin ka Malaysia ka rak phan ti lo na ka kum hlei nga rong si a sau ngai cang i hi bantuk i burbur berberin lungfim loin kan um hi a sau ngai cang Malaysia ram ah Cucaah atu lio le bang cu kan miphun ningpi in ral thawh lio si hi. Mah hi zei ruangah tu zan an tuah? Ram chungah ral kan tu cuahmah. Atu a mino tete hi ka tu zan ai hlok len mi pawl level kha minung zanga mitcaw kut kiak kekiak Mizoram ah kan nei ko hna. Zei ah zei ruangah ral an tu cu nan mah bantuk ini ti um an duh tuk ve te. Nan ni tin nan um hale ziak ral ka tuk ve lo. Zei ruangah ka tuah khawh mi te fang nga ka thawh zongah ral ka tuk ve lo timi thinlung zong nan nei kho lo. Hi refugee kan tuahnak thawng in hin ramkip ah Pathian nih thluachuah a kan pek le ramkip ah nan phan kho. Tutan kan ratmi zong hi Salai Bawi Lemang he nili chung metling kan tuah. Ram leng khuleng ah kan um. Nan kong kan ceih. An in tlaihnak hna kong hika ram ah refugee le li a mulmi le mulomi kong sizung nan phanh khawh lonak kong thong nan tlak direct nin nili chung kan i din bal lo tuzan ai bantuk in kan hmuh hna tikah a lawm cu kai lawm tuk mino lawng te nan si future prospect lawng te nan si kai lawm tuk nan mah hi ram ser te ding nan si kan ni upa le kan si ka fa ṭhi te nan si nan umtu kan zo hna tikah nan hmanthlak i zoh ṭhan te u tuzan i nan nan cawlcak mi vialte hi i zohṭhan te u. Minung hi voikhat palhnak hi palh a si lo. Voikhat palhnak nih hin na nun an thlen si ahcun na caah lesen ṭha bik cu an chimtu sasa ṭha bik a si. Cucaah tuzan nan um tuning hlasa mi te hna dawh te hlan sak ko lio hlasa thiam lo nan kul hna. inn tangah hika hin nuam tein lampi hna u hlah sa u pangpar te chiah piak hna u zeitluk in dai daw lai nan kul na nan chung na ti nan um zeitluk in nan lung a fim khawh lo hitihin mo hika ram hika ram chungah ralzam kan umnak ram chung hitin ma kan um peng ko lai nan ning tala zak mo an hringtu na nu le na pa nan ruat na mo honi da an hrin na khoi ka khua da nan si i tuak u ca an hringtu nan nu le nan pa kanmah kan si hi kan fale nan si hi cucaah cun nan hmanthlak i zoh ṭhan tawn u nan hmanthlak i zoh u tuzan nan um ning hna i zo u law hmailei ah hi bantuk kan tuah te tikah zohchia cem ummi pa kha mi hruaitu si i zuam ka rak i dawh lo ning ka tuahmi ai dawh lo ning a ṭhat lo ning timi kha na hmanthlak i zoh ṭhan te Hmailei ah kha bantuk nih hruai in rak kan zuam u. Chin miphun cu kan kalnak poh ah Pathian nih thlua a kan chuah liomi kan si. A thluachuahpi hi a ngan tuk in a, a ing cuahmah liomi kan si i hi kan thluachuahpi hi kanmah lila nih kan hrawk sual lai. A tu, ca, tu zan zongah kei cu kai lawm. Ahohmanh atu hi kan sikmi hna nan si lo. Kan thangchiatmi hna zong nan si lo. Bawmhnak kan halmi hna tu si. Help me to help you ti si. rak ka bawm law kan bawmh ve lai ti si UNHCR nih a kan ti pengmi ma cu tuk te rak kan bawm u timi cu zeidah si kan chim bantuk tein nan mah zong nih zu lu law ka te hin lam u pangpar te i pe u dawh tein kal u phaisa tho u nan u nan na um kut ke kiakmi thisen a lu cangmi ralkap meithal a tlai cuahmah mi caah hika nang na rian tuan khawhmi phaisa te ka lu ve cucu si help me to help you kan i bawm na lai Raltu ciocio ralkap lawng te nan si zeizong ah meithal tlaih lawng ralkap si ṭung lo rian nan ṭuanmi vialte hi nan phaisa vialte hi kuan le zen pei si de cu cucaah cun hika a ummi vialte hna ralkap di nan si ralkap di nan si mi sawsawh nan si lo nu he pa he ralkap di nan si rian ṭuan kho lawng te nan si thawh u ca ṭuan u ca sariling ka pawl nih hlan lio ah ral an tuk lai zeidan tuah refugee in heh tiah US ah illegal an rak kal an tlaih hna zei ruangah kan tlai ko seh ni khat khat cu kan ni cu rian kan tuan lai refugee kan um lai i kan hmuhmi tangka paw ral tu mi ca kan chuah lai an ti ralkap phun hnih kan um an ti pakhat cu ral tu mi an ti pakhat cu ral zam mi ti si ral zam cu ralkap si bal maw si tuk an nih ral an zam mi cu raltu mi pawl caah tangka va kawl ding bakah mi ram ah khus te hna seikan bakah rili bakah ni hlon la ni char cucu raltuk dan si cucaah cun zei kan ti hnga zei kan ti hnga hi ka um mi vialte ka nau ka fa le hna ralkap nan si kan miphun ca ralkap nan si Hetchet ṭang u, zoh dawh tein um u. Hika ram chungah Pathian nih hiti himnak an pekmi hna Malaysia Muslim ram hna nih kan cung i nihin tiang kum kul le kum nga chung refugee kan soknak ah an kan zohkhenh i an kan zaangfahmi te hna hi khua nan ruat bal maw? Kanmah bantuk Khrihfa an si lo hi. Cucaah cun ka biadongnak ah chim ka duhmi cu hika kan ummi hi ralkap phunkhat kan si kan nau le a thisen a luang cuahmah mi hna ke meithal a tlai cuahmah mi hna an hnu a back up tu ralkap kan si tiah nan thinlung ah nei thei ko u hmailei kan kalnak ah kan tuah ding mi thil vialte ah kan dihlak in kan i peh ton ahcun kan ral kan tei hrimhrim lai Tu zongah Malaysia cu ASEAN chairman a si biatak tein kan ram bawmhnak kongah rian an ṭuan cuahmah. Hi tluk i kan cozah lei zongah mipi an bawmh hna, refugee zong an kan bawmh rih. Hi vialte a kan bawmmi ram kan um tikah zoh dawh tein help me to help you an kan bawmh bantukin kanmah zong nih an duh ningin umpiaknak in bawm ve hna usih. kan tuahnak ko cu ticun kal ko hna usih timi te kha kan sawm duhmi hna si nan zapi Malaysia nan ram chungah Pathian nih in huhphen hna seh rian ṭuan kho u kan ram caah thadang chuah chin lengmang ko u tampi kai lawm